Eduka Sport ma' Anna Maria Gazz.
Nsellmilkom eżiż semmiegħa ta' RTK 103 nilqagħkom għal programm ieħor Eduka Sport fejn f'dan il-programm kif tafu nlaqgħakom ma' diversi personalitajiet illi jkunu qegħdin jagħtu kontribut lill-isport u l-attività fiżika f'pajjiżna. Illum fl-istudjows miegħi għandi lil Mark Spiteri, ma' Mark se niddiskutu kemm is-self defense kif ukoll l-arti marzjali. Mark, grazzi li jogħġbok issib ħin tiġi magħna hawnhekk f'dan il-programm u nitolbok tintroduċi lilek innifsek mas-semmiegħa tagħna. Grazzi tal-istedina l-ewwel nett. Mela Mark Spiteri, fundatur ta' Akkademja tal-Arti Marzjali, Malta Self Defense Academy, u l-instructor prinċipali f'din l-iskola. Kif konna ċans nitkellmu jieni fl-arti marzjali minn meta kont żgħir, żagħżugħ tista' tgħid, bdejt nittrejna l-arti marzjali fil-bidu tat-teens tista' tgħid. U mbagħad progressajt ovvjament biex illum nagħallem kemm tfal u kemm adulti b'mod regolari ġewwa Santa Fidra. U kif beda dan l-interess tiegħek?
Meta kont żgħir l-iskola ta' fint ikun hemm dawk l-isports tal-iskola waqt il-PE dejjem għoġobni sport individwali għalkemm provajt sports bħal futbol, hockey niftakar, handball, konna nippruvaw ħafna sports. U dejjem kien Jogħġobni sport individwali tista' tgħid. Eh, meta kont żgħar niftakar naraw il-programmi tal-martial arts ta' Bruce Lee u hekk fuq l-istazzjonijiet mhm. televizivi taljani u kien joġbuni kont napprezza eh, il-moves li għamlu, l-movimenti fast li jiddefendu ruħom, id-disciplina u hemmhekk qisu kien nibet eh, fija dak l-interess. Eh, u bat iktar, iktar tard fil-ħajja eh, kien hemm inċident waqt festa partikolari fej spiċċajna qisu eh, fi ġlieda żejra, nista' tajtek, u realizzajt li kelli bżonn niddefendi ruħi għax ma kunx naf strampat nagħmel u kien hemm klabb ehm, tal-isports tal-martial arts dej fej dak iż-żmien kont noqgħod mal-ġenituri tiegħi u minn hemm inktibtu u isek you never look back kif ngħidu qatt ma tħares lura minn hemmhekk bqajt għaddej tagħmel sports ieħor eh, ma' żminijiet ovvjament, imma da baqa' kif għattinti fil-bidunet jiġi parti regolari parti minn ħajtek tista' tgħid fil-kastija jgħalmenu. Sewwa.
Forsi għal beneficju ta' semmija tagħna din insemmu żewġ termini, arti marzjali, mhm. self-defense. Ma nafx forsi nistgħux nispjegawhom it-tnejn li huma. Arti marzjali kif nistgħu ngħidu hemm ħafna taħta sewwa qisha umbrella biex niftehmu. Ma arti marzjali hija eh, training strutturat eh, b'kurrikulu normalment jew sillabu tista' tgħid fej bniedem jitgħallem kif jiddefendi ruħu. Il-kelma tiġġielet ma tantx toġobni bil-Malti, ma fighting art mhm. bl-Ingliż sewwa għax tiġġielet għandha konnotazzjoni ħżiena. Ehm, u dak hemm ħafna, hemm judo, karat, kung fu, kickboxing, dak huwa il-parti bil-kelma arti marzjali. Is-self defense huwa l-oġġett prattiku biex inti tiddefendi ruħek, ġifieri, xaħat qablek minn spaltek, qablek minn idejk, qabad timbuttak ma' ħajt, ma' karozza. Dak huwa l-parti self difiża personali jew self defense. Ġifieri, l-arti marzjali naraha huwa vjaġġ jien fej bniedem jagħmel numru ta' snin twal jittrejnja u jidħol f'dik il-mentalità ehm, ta' training. U self defense huwa qisu l-odda, it-tul biex inti tiddefendi ruħek. Jingħaqdu flimkien, ovvjament, ehm, ehm, biex dak li jkun jitgħallem jgħix ħajtu b'dak il-mod, sewa. Sewa, eh, inti semmejt l-arti marzjali u semmejt iva. kategoriji differenti, ġudo, ġifiri inti ehm, xaħat li jitħajjar li jagħmel daw, iva. daw it-tip. Irid jażel mill-ewwel waħda jew meta tkun żgħir, pereżempju, tista' t'esperjenza kollha kemm huma. Meta kont żgħir jien ma kienx hawn l-aċċess tal-internet bħal llum sewwa, jiġifieri jiena fil-Kastija kif għedt fil-bidu kien hemm klabb viċin fejn kien kont noqgħod mal-ġenituri u mort hemmhekk. Kont naf l-instructor, kont naf li huwa instructor kapaċi tajjeb u mort hemm. Illum wieħed jista' jagħmel riċerka kif ovvjament żgur in-nies jagħmlu u dak li Jiena il-parir tiegħi huwa li tara jekk qed tagħżel arti marzjali li tappella għalik mela hemm arti marzjali mitfugħin iktar fuq l-idej, bħal pereżempju l-boxing sewwa, hemm martial arts li huma iktar ibbażati ġlied mal-art, grappling. Hemm martial arts li jużaw ħafna s-saqaj, hemm martial arts iktar marra tal-kompetizzjonijiet. Hemm martial arts bħal kung fu iktar ibbażat fuq id-difiża personali iktar milli. Allura dak li jkun jiena l-parir tiegħi u ngħidha lil ħbieb, ngħidha lin-nies tal-familja, agħżel l-isport jew martial art li jogħġbok. L-istess bħal meta nagħżlu sport, taqbadx l-ewwel wieħed li tara, aha mmur da. Le, tara li jappella għalik u li forsi anke inti tista' tagħmlu b'mod iktar komdu. Sewwa.
Jiena nħobb li f'dan il-programm naqsmu esperjenzi mas-semmiegħa tagħna xa okej li kulħadd jaf li l-isport fih ħafna benefiċċji, l-attività fiżika tgħinek tgħix aħjar, però ħafna drabi dak li jkun jgħidlek hu iva ħafna teorija, ħafna clichés imma jiena rrid nara eżempju prattiku. Inti Mark fil-ħajja tiegħek, l-involviment fl-arti marzjali, fis-self defence, innużaw il-kelma sport, attività fiżika, kif għenek fil-ħajja tiegħek? Mela, Ovvja, l-ewwel ħaġa ullum li eh, kbir ftit ukoll. Jgħinek il-mod fiżiku sewwa li tkun iktar fit, li tkun iktar flessibbli, l-martial arts fih ħafna training għall-stretching. Dik huwa l-ewwel naħseb ħaġa li naħseb fiha jiena li jgħinek li bqajt f'kuntatt mhux Tfajt id-dar ma tagħmel xej, mela dik l-ewwel l-ewwel punt u mhix klixe hija bħal kull sport ieħor jgħinek f'ħafna benefiċċji llum eh, għandna ħafna ehm, edukazzjoni fuq kemm importanti li tkun fit u jgħinek ukoll fil disċiplina, nemmen u koll li tkun disċiplinat, tkun rezilienti, tkun jinnaf ikollok situazzjoni naqa diffiċli fil-ħajja l-arti marzjali u hemm ħafna kif taf metodoloġija waraja, jgħinek biex tikkumbatti ċertu affarijiet. M'intix invinċibbli sewwa la, la fil-ġlied u laqqas fil-ħajja, ġifieri kulħadd ikollu ikollu. Jgħinek ukoll biex tkun iktar kunfidenti, ġifieri self-confidence, ehm, ehm, kemm fil-ħajja tiegħek personali, fix-xogħol, ehm, u anka fit-triq, ġifieri ħajjejnek jekk inti jkollok konfront mhux li teskala mill-ewwel, Ġifieri jiena qatt ma ngħallem illi inti ikellmek xi ħadd u tih daqqa ta' pony jew timbuttah, ħadd ipprova jidu-escalate sewwa. Xi dawk kollha jgħinuk biex inti fil-ħajja tiegħek u llum li għadda ili involut ħafna, ta' żgur li jgħinuk f'dawn l-affarijiet. Kelli affarijiet fejn fil-ħajja kelli niddefendi ruħi wkoll. u mhux bilfors tiġġieled, ġifieri li tuża idejk u saqajk ovvja, imma li inti tajt ara jien hemmhekk żammejt kalm, jiena ħriġt minnha s-sitwazzjoni ma weġġajtx u ma eskalatx l-affari u spiċċajna l-għassa jew spiċċajna mweġġajn. Ġifieri hemmhekk nemmen li jgħinek ħafna u waħda mill-vantaġġi prinċipali dawn l-affarijiet.
Kemm huma popolari dawn it-tip ta' attivitajiet f'Malta?
Jekk inħares fi żmien disajnijiet fin-90s, l-arti marzjali kienet l-ewwel ħaġa iktar fukata anke fil-klabbs tara ħafna ġuvintur. Illum l-ewwel ħaġa, ħaġa pożittiva ħafna naraha jiena, tara MX sewwa taħlita, ġifieri fil-klabb tiegħi hemm tfajliet żgħar, teens, hemm nisa, hemm nisa kull età. U hemm ġuvintur ovvjament. Ġifieri dik l-ewwel ħaġa li nara li l-aċċess tal-informazzjoni qiegħda tagħmel dan l-isport li mhuwiex mainstream bħal meta tgħid futbol pereżempju, mhm. li jiġi aċċessibbli iktar għal kulħadd. Eh, Nemmen u koll li sar iktar popolari, nis saru iktar l-ewel ħaġa, ewel li jridu jkunu fit, U kulħadd qed jinduna li tajjeb li tkun tista' tiddefendi ruħek u kif għedt qabel mhux just fiżikament imma anke li tkun konfidenti li isma' jiena ara li xi ħaġa kapaċi niddefendi ruħi, naf x'għandi nagħmel. Allura dan ċert li qed iżid l-interess u mhux martial arts kif għedna u ħafna, U tara anka fuq social media l-interess u żdied ħafna ġifieri jekk inħarsu naqra fil-passat żgur sar iktar popolari, iktar segwit ejja ngħidu hekk. Ekku.
Ġieli tisma' ċertu ideat li forsi jkunu kemm xejn żbaljati dwar, inti fil-fatt ġa qed li qed li ma nħobbx nuża l-kelma niġġieled. Iva, iva, iva. Nuża l-kelma niddefendi. Ehm, X'inhuma forsi dawn l-idejat li ġieli anke jkunu żbaljati li jkollhom in-nies hemm barra dwar is-self-defense u L-ewwel l-arti ħaġa li marzjali? jagħmlek iktar aggressiv, ehm, li jew li jappella n-nies aggressivi laqas xejn, anzi Normalment min ifittex l-arti marzjani, l-arti marzjali, eh, ikun irid ikun iktar komdu, iktar fitri u fej jista' għala ġifiri żgur ma jagħmlek iktar aggressiv, anzi jagħmlek iktar in control kemm tal-emozzjonijiet u kemm tal-azzjoni tiegħek. Eh, misconception oħra li semmejni għali huwa ġest tal-irġiel jew għal-ġuventur, anzi il-bot minn hekk. Ukoll nisma li isma trid tkun għalhekk żgħajta jien għandi teti, pereżempju, kbir. Mhux il-fatt, tifhimt, ġifieri l-arti marzjali hija huwa proċess building blocks qisu mela inti jekk ħatibda ta' ċertu età ta' 30 pereżempju li m'intix kbir ovvja. Ħadd itgħallem bil-mod tiegħek sewwa għandek is-sillabu u ħa tittrejnja u l-għan tiegħek jaf ikun differenti minn tal-persuna ta' ħdejk li forsi għandu iżgħar minnek jew li ta' tiegħek u l-għan tiegħu huwa differenti. Jiġifieri ehm, dik hija dawk huma żgur misconceptions kbar li nisimgħu il-ħin kollu ehm, meta tgħidilhom jien nagħmel l-arti marzjali jien nagħmel il-kunfu. Dawk huma naħseb the main ones jien ngħidu hekk Jien naħseb il-punt li semmejt li dak li jkun jaħseb li ssir iktar aggressiv, jien naħseb vera ma jreġix għax meta inti tara l-oriġini minn fejn ġew l-arti marzjali, jien naħseb daqskemm huma kalmi dawn in-nies. Ekku, ekku, ekku, ekku. Naf, ma nafx ġifieri nixtejra żbaljata. Le, ma ġili ġili nirċievi pereżempju messaġġi minn ġenituri pereżempju, għandi t-tifel pereżempju, jekk ħa jiġi ħa jkissirli d-dar ħa joqgħod isawwat il-ħuh, Jiġi naqra mill-instructor ukoll ovvjament, jiġifieri li inti ma tgħidilhomx jekk l-iskola xi ħadd kellmek, jiena hekk ngħidilhom pereżempju kellem lill-għalliema, kellem il-headmaster. Jiġifieri imma mbagħad finalment meta inti darek mal-ħajt eh, trid tiddefendi ruħek. Issa mbagħad importanti li wieħed ma jiskalax il-lex bdietek imbuttak. Eh, mhux ħadd daqqa ta' pon sewwa, ħadd approċċjah skont il-periklu kif ikun sewwa.
Mela, ħa nitkellmu ftit dwar l-akkademja iva. li inti mhm. tmexxi, x'waslek biex tibda din l-akkademja? Mela, kifet l-ewwel ewwel kont ovvjament student, u mbagħad eh, ma' żmien għaddew ħafna snin il-ħaqt il-livell ta' ċintorin iswed black belt kif ngħidulu bl-Ingliż, eh, u kif kliexja din hija kliexja jgħidulek isma' ma l-ħaqt xejn, tkun għadek isek qed tibda, u hemmhekk isni rajt rajt gap, rajt toqba jiena u għedt isma' kont għadni relattivament żgħir dak iż-żmien u għad nixtieq nagħmel xi ħaġa differenti u minn hemmhekk qisha bdiet l-akkademja illi għalhekk semmejnija self defense għax l-iskop prinċipali kien li nipprova ngħaqqad l-arti marzjali mad-difiża personali u nippruvaw naqduhom anke kif nagħlmuhom mela tinżomm il-parti tradizzjonali, il-parti ngħidu hekk dixxiplina, u taqqada mal-għan li inti tiddefendi ruħek. Dik jisu għajnidu bdiet e, e, e, l-ewel idea. Ehm, u bdejna minn emmek, dak iż-żmien kont ma' ħabib tiegħi, bdejnija flimkien. U minn emmek zvolġejna, ovvjament għamilna korsijiet, il-ħakna areas differenti, gruppi differenti, anka ta' kollegi ġo uffiċini, u minn hekk għamilna naħseb ehm, L-arti marzjali iktar aċċessibbli għal kulħadd illum kif għedtlek qabel qegħdin din is-sena 20 sena inna miftuħin 20 jitjer, ġifieri għadna d-dejjin u nħarsu qudiem biex inkomplu. Kif kien dan il-vjaġġ hekk ta' 20 sena ilu? I mean 20 sena ilu meta Kont taħseb li ħata tiġi. Il-verità ma kontx naħseb, ma kontx naħseb hekk, ġifi bdejna bi ftit studenti tnejn tlieta, eh, ma nara ritratti ġieli. Ehm, ikun hemm ups and downs, huwa bħal ħaj covid kien nibes ħafna per eżempju, ehm, il-klabs kienu maloqin, bħal ħafna klabs oħra ta' ehm, eh, ġifieri ma tgħidx ma tajċ isma jiena ħanamel 20 sena tipprova ovvjament mhm. dejjem tipprova tiftaħ u tara kif tista' tmexxi l-kelma u illum għanna grupp ta' studenti vari, etajiet differenti, eh, anka studenti antiki li forsi kellhom jifqu baqgħu in kuntatt ġifieri tista' tgħid ħloqna komunità żgħira. U ngħinu xulxin ukoll ġifieri. Dan hu punt ieħor li nħobb nafas naqra fuq u anke f'dan il-programm li das-sens ta' komunità li joħolqu daw it-tip ta' attivitajiet. Ġifieri dan m'intix bilfors se tibda l-attività fiżika, ok, biex tkun f'saħħtek imma dan mhux la biex tirbaħ premjijiet, la biex toqgħod tikser rekords, imma tibni grupp ta' ħbieb ġodda, nukleju ta' nies li jinteressom l-istess affarijiet. Ġifieri l-aspett soċjali huwa huwa vera importanti. Jiena pereżempju on the side nagħmel nom sewwa nħobb nom. Sewwa. Minix qed nagħmlu biex nilħaq xi premjiet, sewwa ġifieri qed nagħmlu bħala komunità, ntqajt ma' ħbieb oħrajn, qed nagħmlu għalija fiżikament, imma ġifieri mhux bilfors meta tagħmel sport u x'inhu. Ħa tagħmlu kif qed tgħid eżatt inti biex tilħaq xi ċertu miri, kulħadd għandu miri differenti, u dak li jkun issir taf nies ġodda kif qed tgħid inti jkun hemm komunità sew. Sew, inti semmejt iż-żmien tal-COVID li kien iebes, però ma waqaftux għax jiena rajt anki xi filmati. Le, le, le, dak iż-żmien konna jiena kont qed kelli ħafna studenti għadhom żgħar ukoll, dak iż-żmien kelli t-tifla titriha miegħi wkoll, u konna morna online dak iż-żmien, Eh, kont namilhom mid-dar fil-bidu ehm, u kien suċċess. Eh, għaliex, għax żammejt in-nies attivi kif taf il-Covid ħadd ma kien jaf kemm ħajjistendi u stendi ħafna. Eh, u żammejna il-klab ħaj in a way tista' tgħid, ovvjament ehm, U komplejna. U bat meta eh, niftakar ftaħna l-ftit żmien, konna morna f'sala naqri kbar, niftakar konna milna t-tejp mal-art biex jinżammu distanza, tiftakar sew, kważi żmien, kważi tiftakar fih isu tad-daħ u koll, jew jew eh, ċertu, eh, ma kien żmien illi ma qtajnix qalbna bqajna d-dajjin u kif qabel ir-reżiljenza importanti, U hemm studenti li għadhom magħna minn dak iż-żmien u ġieli nixxeraw xi ritratti u nidqu ftit, għandna ritratti group photos bil-mask, pereżempju. Żmien li tieħu gost taħseb fih ukoll fl-istess ħin, fih naħa negattiv u fih il-pożittiv ukoll nara jien. Però naħseb fir-rigward ta' sport u attività fiżika bilkemm ma ngħidx li għen xi ftit għax naħseb li hemm ħafna nies li inti ċertu attivitajiet jisek ma stajx tibqa' tagħmilhom. Pereżempju ħafna nies li bdew il-ġiri, pereżempju dak iż-żmien. Ħafna nies li bdew dawn l-outdoor classes, kulħadd imur jagħmel fitness f'postijiet differenti. Jiġifieri intom bdejtu tolqtu n-nies online dak li jkun jitħajjar jibqa' jiġi. Fatt huwa minn żmien.
Naħseb illi bda minn ċertu lat. Eh, le, le, le, eh, kien hemm pożittiv, dana mhm. eh, kien hemm kien hemm u anke meta mbagħad irġajna ftaħna Ġew nies ġodda, kulħadd irid jagħmel sport, kulħadd irid joħroġ mid-dar. Mhm. So kien hemm dak il-lat ukoll li kien pożittiv tista' tgħid sewwa. Nitkellmu Mark dwar l-akkademja li inti waqaft 20 20 sena ilu. Mela, forsi tispjegalna ftit x'inhi l-ħidma tagħkom bħalissa hekk f'din l-akkademja. Mela aħna jkollna lezzjonijiet ehm, matul il-ġimgħa sewwa konna ehm, sezzjonijiet għall-beginners u għall-studenti advanced, avvanzati, dawk huma lezzjonijiet jisu fissi sewwa li konna matul il-ġimgħa, ikonna tnejn tnejn f'ġurnata u tnejn f'ġurnata oħra. U bad matul is-sena jkollna jgħidulhom workshops, pereżempju riċentement għandna spiċċejna workshop immirat għan-nisa, U mistaqsija li jkollna ta' spiss hi għaliex tagħmel kors ta' tliet sigħat, erba' sigħat tan-nisa biss. Nifhem il-mistoqsija, ikun hemm ċertu nies li jkunu komdi biex jibdew ikunu ikunu beginners u jkunu mhm. għalihom. Ġifieri l-iskop huwa dak li inti qed tagħmel introduzzjoni żejra taster, biex bniedem jidħol fl-arti marzjali jew jibda jitgħallem jifhem il-kunċett ta' kif tiddefendi ruħek, awareness, dawn l-affarijiet. Imbagħad minn hemm bniedem jista' jagħżel jew ikompli, jista' jkompli ma' klabb ieħor, ma' sport ieħor, jista' jieqaf u jista' jinkiteb magħna, ġifieri dik hija ħaġa li konna. Ikonna wkoll ehm, private classes, ikun hemm min jippreferi jkun waħdu għal raġunijiet differenti, jkun hemm bin għadda minn sitwazzjoni diffiċli, Kelli studenti li jkollhom forsi naqa' diffikultajiet ta' attenzjoni u jkunu jippreferu jibdew waħedhom. Ikun hemm studenti li jibqgħu għaddejjem dal isu lezzjonijiet u jkollok li jimbat day transit jimxu għal lezzjonijiet li jkollna għana. Ġifieri dawk huma lezzjonijiet li jkollna matul is-sena b'mod regolari. Sewwa. U ovvjament ehm, jitqasmu ġifieri skont il-livell, mhux iva. bil skont l-età. Iva. Ġifieri għalkemm immaġina eh, żgħar. Iż-żgħar, iż-żgħar, żgħar, aħna bħala tfal minn sissin il fuq ikonna, eh, iż-żgħar ikunu fi klassi imma mbagħad meta ħajamlu training fiżiku ikunu għalihom ovvjament. Imma ġifieri aħna naqsmu l-klassijiet skont eh, livell, mhm. l-advanced ikunu għalihom, u l-beginners li jkunu ilhom jiġifieri qed nitkellmu xahar xarej, jibdew flimkien, jibdew jitalmu l-basics, il-bażi, il-forms, l-istances, il-breathing, ċertu passi, u mbagħad minn hemm ikollna eżamijiet kif ġieli tkellimna, u mbagħad dak li jkun jekk jaqleb advanced ikollu klassijiet li jkunu iktar iffukati biex dak li jkun javvanza bil-mod. U naf li punt li diġa semmejtu, pero tajjeb li nfakru li s-semmija tagħna mhm. li m'hemmx għalfej li jkollok xi potenzjal kbir biex tibda dan l-isport. Le, le, le, le, le, le, le, inti, inti, dan mhux sport li ħadd mur bih, per eżempju, biex tagħmel competitions jew biex tagħmel ehm, ċertu ehm, Olympics, per eżempju, semmina l-Olympics, huwa sport fejn ħadd iddefendi ruħek, eh, ħatibda bil-mod, l-instructor ħa jinduna ovvjament il-level li tkun inti u ħa tagħmel tibda tagħmel il-movimenti li inti komdu bihom, ħajkun hemm eh, ovvjament ehm, ċerta ċerta bil-mod titla' as you, as you go along, però huwa importanti li nifmu li bniedem jista' jibda eh, f'livell baxx tal-bidu ġifieri u jitgħallem bil-mod u jibda jħossu iktar konfidenti u bat iktar ma tkun konfidenti titgħallem as you go along biex nispjega ruħi, u ħa tibda issir iktar fit, ħa tidħol iktar fil-mentalità tal-martial arts, tħoss tuħsib iktar lilek innifsek, kif tiekol, kif iġġib ruħek, u minn hemmhekk huwa proċess sħiħ. Sewwa.
Inti semmejt li ġieli jkollok eh, individwi li jiġu u jippreferu sessions iva. weħidhom, forsi anke jkunu għaddew minn xi trauma iva. huma stess. Kemm huwa importanti li inti bħala l-instructor tagħhom tkun viċin ta' dawn in-nies. Eh, Għandek jisek responsabbilta' u. Ej, vivi, vivi, l ħaġa jekk ikun dal-kas, per eżempju, student, tara xiet xiet jispiegalek, sew ħafna drabi jgħidulek u ma ġifiri mhm. jina dak li kun tara meta huwa komdu u meta huwa komdu jispiegalek eh, lan tijaw jew għalli xiet jiġi jew lan jew xġaralu naf mhm. kelli kas qed niftakar fih eh, persuna sabet ħalli li d-dardi ġifiri eh, każ diffiċli tispjegaħ, ovvjament, diffiċli ma tantx ikollok. Ekku, ma tkunx eh, esperjenzajtu. U bad tittara l-istudent, eh, ikun hemm dik il-connection bejn l-istudent u l-instructor jew l-instructors u tara fejrid jilħaq. Min ikun irid iġib naqra konfidenza biex jgħeleb il-biża. Min ikun irid jipprova isma' jekk ikolli każ bħal da jiena x'ħan għamil. U kif forsi nitkellmu ktar qudiem, mhux ġast li tagħti u timbotta u hekk, ġifieri hemm ħafna affarijiet li bniedem jrid ikun aware minnhom illi jpoġġi lilu nifsu iktar iktar safe, iktar safe. Sewwa.
Apparti l-aspett l-aspett fiżiku, kemm hu importanti wkoll dak mentali fil-martial arts u fis-self defense? Importanti, l-ewwel ħaġa il-kelma ħa ngħidha bl-Ingliż mindset, li kollok mindset, l-istat tal-moħħ, anke jekk ikollok konfront, li, li inti tkun komdu, eh, li inti tkun konfidenti, eh, kif ħagġi pruħek sawa, ġifiri, minn tixa toqt taħseb il-ħin kollu edin hawnhekk se jiġri, imma ġili jien nemmen ħafna fl-istint f'daw l-affarijiet u mhm. l-awareness, illi inti tkun taf se tħoss tħoss illi qiegħed f'periklu, Tkun taf se se se x'ħa tagħmel jew tgħid jiena hawnhekk jekk ħa jiġri hekk ħa nagħmel hekk. Ġifieri dana kollu jorbot mal-istat mentali tagħna li nkunu komdi, li nkunu mhux qed ngħid stress free għax illum diffiċli tgħix stress free, imma tipprova tikkontrolla l-istress, tipprova tikkontrolla l-ħsibijiet, U di hija xi ħaġa li nagħmlu anke fil-lezzjoni meta ħa nibdew nagħmlu ftit meditation biex inti jekk illek naqra ġurnata naqra hektik ix-xogħol jew id-dar tipprova tikkontrolla naqra u meta għandek dik is-sija sija u nofs ħa tikkalma u tipprova tidħol naqra f'dak il-ħsieb biex biex da. Ġifieri il-parti mentali hija parti kruċjali mill-martial arts, eh, parti interna u l-parti fiżika ovvjament jorbtu flimkien ħafna. Issa ma nafx hix mistoqsija li forsi tgħidli isma' li għandi bżonn xi tliet programmi biex biex inweġibha, imma hekk forsi is-semmiegħa tagħna li qegħdin jisimgħuna. Hekk kif inhu l-aħjar mod biex wieħed jiddefendi Mela. jiddefendi ruħu. Per eżempju, għandek eżempju, jiena mixja fi triq u ġej xi ħadd ipprova jħodli l-handbag, per eżempju. Mela, jekk għassemmi hekk jiena L-ewwel ħaġa li kieku int studenta tiegħi ngħidlek tista' tieħi l-handbag tiegħu għax mhux worth it. Li noqgħod niġġiel mal-handbag eżatt. Eh. Ma jien nemmen jekk ikolli nagħmel lista. L-ewwel ħaġa hija l-awareness, eh, ma nafx il-kelma bil-Malti, illi tkun taf x'inhu għaddej madwarek nara nies ġieli mixjin jien, tfajliet, ġerment, headphones ovvja li s-sound qed jgħajjat ħafna. Eh, Tgħid li ma tix tisma' mużika jew tgħix dejjem fil-biża' le. Imma tajjeb li nkunu ftit aware li x'qed jiġri warajna bħal meta naqsmu triq. Miexi jekk għandek bniedem viċin tiegħek, toqgħod naqra attent. Dik naħseb hija l-ewwel ħaġa. U li tkun aware għaliex tgħid li attakk tista' żżommu le, hemmhekk bniedem forsi ġej jiġri fuqek u rajtu minn qabel, għandek dawk il-ftit sekondi iktar biex tagħmel reaction, biex tagħmel reazzjoni. Dik dik hija naħseb l-ewwel ħaġa li hija importanti. It-tieni ħaġa hija il-kontroll tiegħek, ġifieri li inti ma teskalax bil-fors ehm, qabel ħa tiġi fiżiku, sewwa x'hemmhekk jekk kumbat ġejt fiżiku ħammur għat-tielet punt illi titrejnja, huwa li tipprova deskala bil-kliem, ħa tipprova żżomm id-distanza, dak huma affarijiet importanti li tipprova tikkontrolla s-sitwazzjoni qabel tiggrava. Issa, jekk ħa tiġi għal konfront, ovvja, naraw ħafna moves fuq il-YouTube u fuq l-internet, ovvjament ftit minnhom ikunu biex jagħmlu hype u jkunu mhm. tal-films. Is-sempliċi huwa li jaħdem malaj, ġifieri di ngħidha wkoll l-istudenti hemm moves li nagħmlu għax neħdu gost nagħmluhom jew għax huma sbieħ jew għax huma eh, mod atletiku, imbagħad hemm il-moves li jaħdmu fit-triq. Mela, dissimple, ġifieri tattakka u taħrab jew tattakka u twaqqaf il-bniedem, hija li taħdem. Whether inti raġel, inti tfajla, inti mara, eh, tfajla dik il-ħaġa. Eh, l-aħħar punt huwa li titrejnja ġifieri li tagħmel kors ta' sija kif għat l-ewwel huwa introduction mhux biżejjed bħal kollox sewwa għax nieħu mm-hmm. salad illum ma jfissirx li qed nikol healthy jew qed ngħix healthy. Jiġifieri ehm, li żżomm konsistenti u titrejnja u tipprova fuq martial arts differenti huwa importanti eh, biex ma rridux ngħixu fil-biża sewwa, ma tajjeb li nkunu nafu x'inhu jaddej madwarna u jiena dejjem ngħid ġifieri li tiddefendi ruħek huwa importanti għax il-ħajja hija prezzjuża sewwa.
Inti semmejt li tuża anki l-meditazzjoni iva. bħala parti mis-sessjoni tiegħek. Forsi nispjegaw ftit kif issir sessjoni ta' taħriġ tkun tinvolvi. Eh, mela l-ewwel parti għandna warming up, li ovvjament li huwa importanti kif taf qabel kull training li ehm, tagħmel warm-up, so normalment nifukaw ħafna fuq stretching, eh, fuq conditioning tal-ġisem, ehm, eh, namlu eh, sport, parti warm-up normali. Issa minn hemm konna żmien meta nkunu viċin l-eżamijiet, per eżempju bħalissa qegħdin viċin l-eżamijiet. Allura il-fokus ikun ħafna fuq is-sillabu, mela għandek studenti li ħajamlu l-eżami, mela hemmhekk nibdew naraw is-sillabu tal-istudenti, Fih għandek blocks, fih għandek strikes bl-idej, fih għandek bis-saqaj, u mbagħad għandek it-teknika fejn tiddefendi ruħek. Mela dawk jekk inkunu viċin l-eżami, il-focus ikun dejjem fuq hemmhekk. Ikonna wkoll partijiet fejn ikunu wara l-eżamijiet, pereżempju l-ewwel erba' xhur, fejn niffukaw iktar fuq affarijiet ta' difiża personali, allura immorru ftit iktar lil hemm mill-sillabu, nagħmlu lezzjoni naqra informali, u nużaw weapons per eżempju kontra okay. armi, eh, nużaw fej attakkat iktar minn persuna waħda, dejjem huwa training u drills illi bniedem jagħmluh iktar konfidenti illi jekk ħajanqal għalek kas jista' jiġri ħin kollu kullum kien tkun taf kif tiddefendi ruħek. Ġifieri, issa ovvjament il-lezzjoni tal-beginners tkun is-setja ta' mod ħatati ċans il-dak li jkun Ehm, ikun komdu, jibda, jibda jilħaq il-level, l-advanced, ikonna lezzjoni speċifika l-advanced tkun naqri iktar immirata biex naraw li naraw l-affarijiet iktar avanzati. Ok. Eh, semmejt l-eżamijiet, dawn huma mhm. eżamijiet minn bordijiet internazzjonali jew in-house? In-house, daw isiru in-house, isiru darbtej fis-sena fej studenti ehm, kemm beginners speċjalment jibdew jibdew jagħmlu daw l-eżamijiet biex jilħu kif kif taf fil-martial arts hemm ċintorini, mhm. eh, jibdew mill-abjad u l-isfar u dejjem tilajn u dak l-istudent għandhom dak dik il-mira li iktar għalih personali narajjen li ħajilħaq xi ħaġa mela għandu tir jgħid jiena xarej oħra għandu dak il-grading ħanuri l-aħjar li nista' nipprova nuri anka forsi jekk ikollok ċertu challenges biex tilħaq dak il-livell. Interessanti di tal-grading hekk, dejjem kelli kurżità, meta inti titla', l-ewwel nett kemm hemm grades? Hemm seba'.
Seba'.
U hemm perjodu li trid tagħmel bejn grade u ieħor? Tal-bidu jkunu qishom erba' xhur. Erba' xhur. Bejn erba' xhur u sitt xhur. Meta mbagħad jiġu l-aktar avvanzati tiġi iktar hemm guideline tajt isma sena per eżempju. Okay. Pero, inħallu iktar f'dak fidej l-istudent, speċjalment eh, jekk ikun adult. Iktar flessibli. Illi jgħid, per eżempju, kelli student riċentement, kellu injury u għalli niprefer nistenna siċċur oħra. Okay. Nistenna siċċur oħra meta kien komdu. Okay u tħalli, eh, kifet qabel, hemm diskussjoni bej l-instructors u l-studenti u hemm tara dak l-istudent kif iħossu komdu. Ok, u meta jagħmlu self-defense ġifiri u inti biex tagħmel eh, biex tagħmel grading individual ikun l-eżami. Eh, inti għandek l-eżami ikunu Jekk tista' tagħmlu individwi li nkella jistgħu jkunu grupp ta' tlieta jew erba'. U mbagħad għandek jiġifieri l-ewwel parti s-sillabu, u mbagħad il-parti fejn ħadd iddefendi ruħek fejn ħadd tiġi attakkat minn persuni jew persuna u tiddefendi ruħek. Okej, sew interessanti.
X'inhuma l-attivitajiet li torganizzaw hekk matul is-sena fl-akkademja tagħkom? Mela, ikollna demonstrations, pereżempju ġieli jistednuna kunsilli, per eżempju, biex nagħti eżempju ta' għamel demonstration, mhm. ehm, ġili jistidnuna postijiet, ehm, dawk ikonna jieġu meta matul is-sena sawa, dawk huma fajt li jkollna. Eh, aħna nħobbu nagħmlu eh, niġu approċċjati ħafna eh, kollegi per eżempju, eh, uffiċini kemm jiġu għanna, mm. riċentement kellna kumpanija tal-gaming, ġew grupp ta' parti mill isu mill-HR Initiative, fej għamilnilhom fil-verità bdejna b'session waħda, interessaw ruħom u għamilna tlieta, eh, ġieli morna fl-uffiċċju jekk speċjalment ikollhom eh. spazju, Nagħmlu wkoll sessions ma' girl guides, għamilna sessions ma' skejjel, dawn ikunu matul is-sena. F'dis-sena għandna tnejn bukjati waħda f'Mejju u waħda f'Ġunju. Kellna anke ġo Lukandi, pereżempju, fej jaqdu lill-istaff mhm. u nagħmlulhom sessions, ġieli jkollhom għan partikolari, ġieli jkun just an activity, skont l-lan ta' dak li jkun. Daw ikonna Ikollna minnhom ukoll. Kif għedtlek li nagħmlu workshops ukoll fis-sajf norganizzaw għat-tfal billi jkun iż-żmien tas-sajf, so dawn ikunu qishom on the along mal-lezzjonijiet normali tagħna. Mat-taħriġ tagħkom.
Mela, antiċipajtli ftit il-punt li kont se nibda. Jekk m'iniex sejra żball fis-sillabu tal-edukazzjoni fiżika fl-iskejjel sekondarji b'mod partikolari l-arti marzjali qed imsemmi, kemm tħoss li għandu jkun verament parti integrali mill-kurrikulu fl-iskejjel? Le, jiena nħoss li għandu jkun bħal hija skill, hija ħila li tajjeb li konna mhux biex nitgħallmu niġġieldu sewwa, ovvjament, l-inqas ħaġa li rridu. Imma li titgħallem tiddefendi ruħek, li tinduna konfront anke bil-kliem, kif tista' tissolvih, kif tiddeskala, diskelejt, daw l-affarijiet jgħinu. U bad ukoll ħandaħlu l-element fiżiku, l-element ta' kompetizzjoni, l-element ta' reżiljenza, dawk huma importanti. Ġifieri nemmen illi għandu jkun hemm basic, bażiku, ġifieri xi ħaġa basic illi self-defense isma' inti tiddefendi ruħek, Kenna każijiet ovvjament fejn ġraw mhux ħaj solvi kull problema, jiena dejjem ngħid mhm. ħadd huwa Superman jew jew superhero sewwa, però jgħin ħafna nemmen jiena. Ekku, anki mill-aspett fiżiku kważi kważi din it-tip ta' attività fiżika tolqot il-aspetti differenti ta' fitness, semmejt il-flessibilità, mandek u koll reaction speed. Reaction speed, AV, eh, le, le, le, Dak li kun jistambat, transferja daw il-fitness components kollha anke għal sport ieħor. Ekku, ekku, ekku. Le, jista' jkun parti kif qed tgħid inti mhm. tagħmel sport, kollok sport main jew jew u dan ikun sport sekondarju. Hemm ħafna jagħmlu hekk ovvjament. Mela,
Il-viżjoni tiegħek għall-Akkademja fis-snin li ġejjin? Mela għandek summary ta' dawn l-20 sena issa quddiem. Le, l-iskop naf li ħan nistema ovvjament, li nibqaw għaddejjin, l-lum hemm studenti li laħqu livelli avvanzati li qed irrawwimhom, E biex ikunu instructors ukoll, mela għandek dik is-sens ta' purpose jistu jiena bħala bniedem individwali jiddifenik bħala bniedem li qed tgħallem studenti jsiru iktar individwali, iktar konfidenti. Ġifieri, U inti x'kif tara, jekk inti ħa jkollok instructors oħrajn li qed jgħinu, ħa jagħtu ideat differenti kif jien meta kont mal-instructor tiegħi tajt ideat differenti. Ġifieri nibqgħu bażikament għalem l-istess l-istess viżjoni, però ovvjament nipprova nara kif tista' dejjem taġġorna maż-żminijiet għax il-ħajja dejjem tinbidel anke il-fibra tas soċjetà ta' Malta qed tinbidel, mhm. ġifieri, u tevolvi minn hemm, ġifieri jiena nħares il qudiem li nibqgħu għaddejjin, eh, nibqgħu nħares il qudiem nilħaq kemm jista' jkun nies u nagħmlu aktar aċċessibbli martial arts mhix xi ħaġa elit li ftit nies eh, iridu mhm. iridu jagħmluha. Ehm, Dak naħseb. Ok. Mela, wasalna biex nagħlqu l-programm. Forsi l-parir tiegħek lil min qiegħed isegwina u forsi mħajjar illi jitħajjar għall-arti marzjali u għas-self defense.
Kif għedna f'dil intervista, l-arti marzjali hija xi ħaġa li jista' jagħmilha kulħadd, għandu jien nemmen li kulħadd għandu jkollu l-qas bażi ta' arti marzjali biex ikun kapaċi jiddefendi lil nnifsu, ikun jaf kif għandu jagħmel reazzjoni jekk jinqala xi ħaġa kif qed qabel mhux bil-fors li tiddefendu rek bl-idej u bis-saqaj u bil-ġlied biex niftehmu. Eh, ġifieri dik hija l-ewwel ħaġa. Kif qed tgħid inti tajjeb l-isport huwa importanti ħafna kemm għal-lat fiżiku u anke għal-lat mentali, li tirrilaxja, li taqta' naqra mix-xogħol, mid-dar, mill-familja, mill-affarijiet tal-problemi kollha. So, u kif għedt qabel jien nħobb ngħidha li l-ħajja hija prezzjuża u li tkun kapaċi tiddefendi ruħek nara kruċjali, jiena forsi biased vera, ma nara kruċjali li tkun taf tiddefendi ruħek u dina Hawn min jgħidlek imma jien ma noħroġx barijiet ta' jew ma mmurx hemm. Argument ġlieda jista' jinqala' anywhere, kull kien, eh, anka tkun imsiefer sfortunatament, ġifieri mhux għax Malta biss. So tajjeb illi nkunu kemm jista' jkun kapaċi li mhux li ngħixu fil-biża' dejjem imma li nkunu kapaċi ndefendu ruħna. U fejn jistgħu jagħmlu kuntatt magħkom? Ehm, isibuna fuq social media, kważi kollha, Malta Self Defense Academy, eh, u jistgħu jagħmlu kuntatt magħna minn hemmhekk u mbagħad ehm, nigwidawhom forsi jiġu iżruna aħna qegħdin bażati Birki Karaf l-erja ta' Flerdi li kwajt faċli ħafna biex tasalu anka biex tipparkja relattivament faċli.
Ħdej postijiet oħra, eh, kwajt. Ejja, sajja ta' qalbu. U għana post ċentrali biex tilqu minn Malta u komdu. Ok.
Grazzi ħafna, Mark, zgur li kienet eh, ta' interess għas semmija tagħna u nispera li ħajjarna uħut minnkom biex issa li qed joqrob ukoll l-istaġun tas-sajf titħajru